Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum diġà taraw ħa nitkellmu fuq prodott li huwa popolarissimu Malta illi hija l-patata. Sewwa, mad-dinja kollha, imma l-Maltin inħobbuha u din naħseb hija partikolari għax din li hija magħrufa bħala l-patata ta' Malta, hux hekk? Li tiġi esportata lejn pajjiżi tal-Ewropa ta' fuq. Meta hemmhekk ikun għadu temp temperaturi iktar kiesħa minn tagħna allura aħna jkollna xort li nipproduċuha qabel ħaddieħor. Bekk nesportaw dak l-ammont ta' patata. Issa Lin, x'inhi d-differenza, forsi trid niżel it-tray, eh, x'inhi d-differenza bejn eh, il-patata din tas-sajf u xek u l-patata l-oħra? Sewwa, mela, eh, konna tkellimna fuq il-patata tax-xitwa, Daryl. Issa din kif qed tgħid inti, sew il-patata tas-sajf, ela għaliex tas-sajf. Tradizzjonalment eh, kienet tinqala jissu għal-ħabta ta' April, Mejju, u anke tiġi esportata dak iż-żmien. Illum l-istaġuni twalu u tibda ftit qabel u ehm, l-oħra tiġi referuta bħala tax-xitwa għaliex tinqala' qisu għall-ħabta ta' Diċembru u Jannar. Issa min eh, jaqlaħħa qabel skont meta jiżraħħa, imma bekk speċi dak it-titlu. Issa, id-differenza tax-xitwa tkun żerriegħa milli nkunu żammejna mill-patata tas-sajf, jiġifieri produċuta lokalment. Mentri din diż-żerriegħa li l-patata tiġi esportata, nimpurtawha ż-żerriegħa, iż-żerriegħa tal-patata din li nimpurtaw tkun imkabbra f'ambjent ta' ħamrija sinjur ħafna. Fil-fatt il-kulur tagħha wkoll tidher griża sewdenija, it-traba tkun sinjura ħafna. Eh, apposta jżommu il-post għaż-żere tal-patata. U din minna naqtaw it-taqtijat. Mhux tiżraħħa sħiħa bħal ma nagħmlu tax-xitwa. Jfisser biex niftehmu. L-ewwel għandek iż-żerrija. Miż-żerrija tikber din minn din terġa' taqta'? Hekk biex tieħu iktar minn pjanta waħda. Jekk tippermettili nuri kif isir il-proċess. Mela, din li nagħmlu Infittxu fejn kienet imqabbda mal-pjanta oriġinali u biex tibda tqatta' u ssib il-feles. U tqatta' l-ewwel taqtigħa sewwa, iddawwarha u ssib feles ieħor, għajn oħra ngħidulha, u tqattagħha wkoll. Dik aħreġt diġà tnejn. Issa baqa' din, u hawn ħafna filsa, u sempliċiment toħroġ tnejn oħra. Dak, dik ha minn pjanta wa patata waħda ħriġt erba'. So jfisser minn l-istess waħda ħriġt erba' pjanti. Issa minn dawn ha, minn kull waħda ha tikber pjanta. Kemm il-patata toħroġ minn kull waħda? Le, dik ha trid tkun profeta biex ngħidlek. Imma biex ittik, ejja, ha ngħidu average ta' kilo huwa normali pjanta waħda tik kilo. Ja fissib patata, varja ta' patata, tik patata waħda ikun fiha kilo ta'. Tant hawn varjetajiet ta' patata. Ehm, Issa, għandek l-elementi naqra kontra tiegħek, għax dana jekk eh, jiġi ejja ngħidu timradlek bil-ġlata li jew suġġett dak iż-żminijiet, ħeq titlef wiċċ sħiħ. U ma tantx hemm rimedji. Jew inkella l-maltemp. Issa, l-aħħar mistoqsija. Wara l-proċessi li niżrgħu din fil-ħamrija, kemm iddum biex tikber li nistgħu naħsdu u nieklu għax jiena dik li jinteressani taf. Sewwa, mela ġeneralment, ħa nitkellmu fuq kalkolu ta' average, minn mindu tinbet, minn mindu tinbet, trid tliet xhur u nofs. Trid tliet xhur, il-pjanta tibda tisfar u tinxef naqra, imma jekk damet biex nibtet, Jaf tagħmellek xahar biex tinbet u jkun it-temp kiesaħ u x'naf jien. Ma tistax tagħlaq wara tliet xhur. U u f'liema xahar irridu niżrgħuha din, nitfgħuha fil-ħamrija? Din
tibda tinżera' minn qisu hemm min jiżragħha kmieni ħafna f'Novembru, imma mbagħad għandek mill-bidu ta' Diċembru, qisu tibqa' sejjer Diċembru u Jannar, għandha dik perjodu twil. Proset, grazzi ħafna tal-informazzjoni. Ċertament, għaw ħafna li forsi ħaj jippruvaw ħalli dan is-sajf jkollhom ftit patata d-dar u minn biċċa waħda jaf ikollok dak il jekk tkun fortunat dak il-kilo kila u nofs eh, frisk id-dar produzzjoni tiegħek stess. Nirringrazzjakom istindunkom biex terġgħu tkunu magħna programm ieħor mill-alqa